उठे ना ई पानी सब के तेका धऽ दे ना एमे ना उठै एने में धऽ दे ना जब ना, पानी हमारे तब ना गिर तू। पड़तै अब गिर पड़तै ध्यान पानी दिया तो तब फिर दादी पते में तू तो दे दे देखी तऽ हमरा से कहाँ उठै छी कहाँ उठै छी हमरा से में धऽ देबै हाली हाली पानी गिर पड़तै मेहमान सब आवे वाला है ना मेहमान सब कथी पीते कल के पानी पीते कल के पानी ना पिए के होतै तू तो धल तो

रे कथी भेलौ हँ रे धो देलकै रे कथी कहलकौ कहे ना बुझाए हमर बियाह जिंदगी में होते ने तस कथी भेलौ त रे हमरा कह न कथी भेलै कहे ना बिहाने बरियात जाए बला है आ कथी बीच में भदवा तू बोलै छ तोली तब रे कथी हमरा कहबे तब न हम सुनम

बाप रे बाप बारा हमरा तऽ विपत पड़ गेल केना के हमरा बेटा के बियाह होय दुनू एमरो से खर्चा दे के बियाह करैत रहलिए एमरो से पूरे खर्चा दे के बेटी वाला के एको गो खर्चा न लागे देलिए हम अपने खर्चा से बियाह करैत रहली जरा बेटा के बियाह हो जाएत तब आदमी हम बाती तो होती ले मतलब तोल बियाह ने होय बियाह ने होय रे कथी हम करब बदला ना दे, करब, बदला कथी दे। करत ना करत हालत केना होला। होतै या बियाह या की होतै आय काल्हि में तोरा सब के पार्टी दे दिया होय छै पाँच हजार के पार्टी दे दिया बाप रे बाप ये लगा के बीस गो बियाह टूट गेलै उन्नीस गो टूट गेलै आ बीसमा रहलियै फेर ठीक कैले सब खर्चा बर्चा देले रहलियै अपने तरफ से आ सेहो बियाह टूट गेलै आब कथी करबै केना हमरा बेटा के बियाह होतै आब न होतै बियाह आब बाप रे बाप आब की होतै न होतै की जाने गेलियै आब आब कथी हम करियै हम आब चलू ये चलू मेहंदी उधे लगावे के है अपन चंदन लगावे के केना केना के केना बिहार फिक्स भ गेल चप्पल एहन खोल दियो कतऽ गेलै मन सुखा के मम्मी चाची ये ये बोलाओ ना लड़का के मेहंदी उधे लगावे में कथी मेहंदी लगबै बियाहे टूट गेलै जा फेरो बियाह टूट गेलै फेरो बियाह टूट जा, एना गेलै। केना? एन- केना टूट गेलै कथी करी अब केना टूट गेलै है कथी कहू अब बियाह टूट गेलै बेरी बेरी बियाह दिन ठकाय टूट जाए ही बियाह से एगो दूगो बियाह टूटते तऽ बुझती बीस बीस गो जब बियाह टूट गेल हवा तऽ कुछ बुझे छै कि नहीं हैं बेटा के कुंडली उंडली देखैले छी कि नहीं खैले रहलिए दू तीन गो पंडित जी से देखैले रहलिए तो कथी कहले कहले छल लक मांगली खै बोलू तऽ हम की जाने गेलिए मांगली कथी के कहै छै आ बुध दिन कहै छै कि बृहस्पति कहै छै तऽ हम तऽ बुझै छी दिन है न बुझली हम ये चाची मांगली के मतलब होय है कि उ लड़का के ग्रह है पचास गो बियाह करबे तो टूट जाते बियाह

उ पंडा जी त हमरा कहलक जे मांगली खइबलू तो उपाय ना बतैला छला खा न अपना गांव में ना रहे हम कहली मांगली कहै छै दिन के कहै छै मंगल बुध कहै छै ना हमरो ओकरा गांव में ग्रह रही है हां जेना ग्रह मंगली ग्रह रहे त की कहल कुत्ता से बियाह करा दे हाँ। हाँ अही सब चीज भेली हवा कुत्ता के लिया हाँ। आ बियाह करा देव